Бүгүн информационнай технология күүскэ сайынна. Ону бары билэн олоробут, олохпут сиэригэр да кубулуйда. ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, онтон да тан социальный ситимнэр баар буоллулар. Бүтүгүҥҥэ да бүтүгэннэри туһанан билиҥҥи кэмин дэбилинэн оскуола информационнай үөрэ эйгэтин ааҕыы уруоктарыгар тэрии кыаллар дии саныыбыт. Биридимиэт сыалыгар араас көрүҥнээх информациянан үлэлиир үөрүйэхтэр айаннарыы диэн баар. Араас көрүҥнээх информациянан үлэлиир үөрүйэ оҕоҕо иҥэрии, кини сайдыытын эмиэ биир суола буолар. Биллэн турар, оҕо өйүн-санаатын, билиитин-көрүүтүн ууннарарга ааҕыы суолтата улахан. Кинону өйдөөн-төйдөөн ааҕара ирдэнэр. Ол эрээри ону тэҥэ бу көрдөрөр, иһитиннэрэр информация медиа эйгэтин туһаныы эмиэ үчүгэй, көдьүүстээх буолар. Холобур, интернет ситимэ, виртуальнай музей, виртуальнай библиотека, театр, киинэ онно көмө буолар аналлаахтар. Үөрэнээччим аны барытын көдьүүстээхтик тэринэр, наадыйар матырыйаалы сатаан була, туһана үөрэнэригэр учуутал айымньылаах үлэтэ, төрөппүт ыйыыта-кэрдиитэ суолталанар. Онуоха учебникка киирбит сорудахтар эмиэ көмөлөһүөхтэрэ. Холобур, Якутия многонациональная үөрэх электроннай босуобуйа Хотугу норуоттар туһунан билиигин хаҥаат, хараҥаатыкпыт сырдык киинэни көрөн, аахпыт кэпсээҥҥин кытта тэҥнии тутан, итимнээн ырыт, онтон датын. Урукку кэмҥэ республика интернет ааҕааччы интернет-конференциятын ыытыы үтүөгэһэ олохтоммута. Бу курдук аны оскуолалар, улуустар икки ардыларыгар ыытыы Нөтүрүттээн, өссө салгыы аһаҕас интернет-уруоктары, суруйааччыны кытта көрсүһүүнү, онтон да атын тэрээһиннэргэ ити үөһэ ааттаммыт информационнай технологиялары туһаныы сөптөөх. Литературалар доҕордоһуулара, норуоттар доҕордоһуулара диэн урут уруккаттан баар өйдөбүл. Урукку өттүгэр хотугу улус сурунаалга бу наар быстыбат, нүөмэртэн нүөмэргэ тахсар балаһа буолар этэ. Бүгүн норуоттар икки ардыларынан сыһыан кэҥээтэ. Араас омук дьоно бэйэ-бэйэлэрин кытта өйдөһүүлэрэ, эһэ-дэннээхтик олоруулара тирээн турар кыһалҕаҕа кубулуйда. Ону литература предметин начальнай оскуола үөрэтиигэ ФУГОС тустаах үөрэ биридимиэтин үөрэтии түмүгэ салаатыгар Саха сирин уонна Россия элбэх санаанан норуоттарын уус-уран литератураларын духуобунай уонна сиэр-майгы сыаннастарын өйдүүр диэн этиллэр. Атын омук литературатын үөрэтии биллэн турар бу саҥа сонун, култуура аанын тэлэччи аһар. Ол эбэтэр ааҕа игитэр киллэрэн бииргэ олорор уруулуу норуоттар эбээн, эбэҥки, юкагир, далгаан, чукча, нуучча уонна аан дойду норуоттарын айымньыларын билсиһии буолар. Кыра кылааска билии-көрүү эйгэтигэр оҕо төрөөбүт уонна атын омук литературата диэн араарар айымньы ааптарын саха уонна омук аатын болҕойор Сиэр-майгы эйгэтигэр саха уусунан литературатын уонна култууратын ытык өйдөбүллэрин иҥэринэр итиэннэ атын омуктар ытык өйдөбүллэрин кытта тэҥниир манныттан хайа баҕарар норуокка бу үтүө быһыы биһирэнэрин, меку быһыы сириллэрин өйдүүр буолар Учутал бу литературалар алтыһыларын үөрэтии философскай, культурологическай, психологическай, педагогическай, лингвистическэй, литературоведческай төрүттэргэ олоҕурарын болҕомто ылара эрэйиллэр. Бу курдук стандарт учуталга хаҥа оруктары туорар сонун көрүүнү эрэйэр. Айымньы нөҥүө оҕо атын норуот олоҕун сиэрин, майгытын, иһигилитин билсэр диэтибит. Ону учуутал хоругунан сөптөөх алтыһыыны тэрийиигэ халайыыта буолар. Холуур бастыы кылааска нуучча, дьүкэ, кирш, чукча историялара, эбээн поэта Платон Ломутскай хоһооно онтон да тыттар. Иккис кылааска Самуил Маршак Николай Курилов Улуу Роду онтон да туттар үһүс кылааска эбэҥки, узбек, алтай норуоттарын остуоруйалара, омук уруйааччылара, төрдүс кылааска Уйукка Гиртээкэ Дулог, Иван Василий Лебедев, Андрей Кривошапкин, Мария Федоровна Ылгыныт онтон да айымньылара киирбиттэрэ Бу маларга олоҕуран оҕолорбут бэйэлэрэ бу атын норуот олоҕун сиэрин, быһыытын-майгытын билсэр уонна бэйэтигэр иҥэринэр. Алтыһыннарын үөрэтии. Билиҥҥи үөрэхтээн алтыһыннаран үөрэтиини көрөр, кэмпилиэк биир сонун өрүтэ, айымньыны ааҕыы, ойуулуур, дьүһүллүүр ос искусствоны кытта чопчу ситимнээҕэ буолар. Ээ бары бырагырааманы билсибит буоллахына хас биирдии кылааска хас биирдии тиэмэ салаа кэнниттэн онно ханнык суруйач худуоһунньуктар айымньылара өп түбэһэрин ыйылла сылдьарын уолунан үлэлииргэ туһанаргытын эмиэ билэ сылдьаҕыт. Саха сирин худуоһунньуктара бу суруйааччы мэтириэтигэр айымньы ис хоһоонун, сүрүн санаатын арыйар үгүс хартыыналаахтара биллэр. Манан иһиттэрин туһанна сиргэ-сорута бэриллэр, онтон хартыынаны туһанан онно толоттор учуутал эмиэ бэйэтин айымньылаах үлэтэ буолар. Холобур, худуоһунньук Владимир Карамзин кыһыҥҥы киэһэҕэ хартыынатын аахпыт айымньыгар сыһыаран кэпсэһэ. Ханнык өс хоһооно өһүп түбэһиэй? Афанасий Осипов «Настой бесшего лениводов» хартыынатынан хоту дойду олоҕун кэпсээҥ. Тимофей Сметанин Мэхээлисээн булчут кэпсээннэрин уонна Ефим Шапошников Мэхээлисээн булчут кэпсээҥҥэ иллюстрацияларын тэҥнииргэ холон Манна институт сотрудниктара оҥорбут саха худуоһунньуктара оҕолорго үөрэх электроннай босуобуйата туһалыы. Босуобуйаҕа хас биирдии худуоһунньук олоҕун кылгастык сырдатыы, хартыынатын туһунан ырытыы киирэр. Онтон биһиги театрбыт түһүмэххэ айар дьоҕурсайдагыгар айымньыны бэйэ ылынан, бэйэ оонньоон көрдөрөрө, онно кыттара уонна оруоллааҕа учуоттанар. Айымньыны оонньоон көрдөрөгөр оҕо айымньыны айымньыны, дьоруойдарын өрдүүр, бэйэтин сыһыанын тириэрдэн оонньуур. Бу түһүмэх култуура, тулалыыр эйгэ, музыка, уруһуй, технология биридимиэттэрин кытта ситимнээн алтыһыннаран үөрэтиини көрөр. Холобур, үлэ уруогар оонньооччулар көстүүмнэрин сүбэлэһэн оҥостуҥ. курдук. Бу курдук уусунан литератураны искусство атын көрүҥнэрин кытта алтыһыннаран үөрэтии, биллэн турар, билиини кэҥэтэрин таһынан айымньы, айымньыны дириҥник өйдүүргэ көмөлөһөр. Айар үлэ. Айар үлэ хайа баары көрүҥү оҕону үрдүккэ кынаттыыр, сайыннарар, ис кыаҕар эрэли үөскэтэр. Айар үлэ умсулҕана диэн түһүмэххэ чопчу тиэмэнэн, толоруу иннигинэн сирдэтинэн үөрэнээччи бэйэтэ паараннан эбэтэр бөлөҕүнэн үлэлиир. Холобур, илииннэн хаһыат, манна бу маҥнайгы кылаас, иккис кылааска билииннэн хаһыат электроннай буолуон сөп, истиэнэ хаһыат, литературнай-музыкальнай туруоруу, Үһүс кылааска куукула театр уруһуй, кинигэ хомуурунньуга, таайбара. Ол ата хомуурунньуга диэҥҥэ кинилэр ханнык эрэ тиэмэ өһөхтөөх айымньылары бэйэлэрэ булан, кинилэр холлоругар аҕыйах да буолуон сөп, оннук оҥорон таһаарыахтарын эмиэ өһөп. Төрдүс кылааска тылынан сурунаал, тематическай каталог, мультфильм, электроннай хаһыат, кинигэ онтон-натан айар-бар айыктар киирэллэр. Ии бары билэрги курдук ааҕы уону библиотека арахсыспат аргыстар буолаллар. Библиотека жарык диэн түһүмэх ити эмиэ кылаас айы киирэр киирдэ Холобур, онно соҕурах быһыытынан айыллар саха иһирэ барахсан быыстапка, оҕо кинигэтин дьоруойдара, сэһэргэһии, уус-уран айымньыга эн саас тылаан сэһэргэһии, норуот тылынан уус-уран айымньыта дьарык, суруйааччы историята көрсүһүү, онтон да атын үлэлэри тэрийиэххэ сөп. Кылаас библиотекатын тэрии ааҕааччы күнүн ыытыы, уруйааччылыын көрсүһүү, олохтоох ааптары кытта доҕордоһуу, сөбүлүүр остуоруйаларын, хоһооннорун хомуурунньуктарын оҥоруу, онтон да атын үлэ көрүҥнэрэ, дьарыктар утумнаахтык ыытыллыахтарын сөп. Бу эмиэ барыта айар үлэ буолар. Бүгүн ыал барыта дьиэтэ библиотекалаах, ону таһынан виртуальнай библиотекалары тэринэллэр. Кинигэлэр баар буолбуттара туһалыа дии саныыбыт. Үһүс төрдүс кылаастарга эбии халаа киирбитэ ол, но элбэҕи ааҕыаҥ, үгүһү билиэҥ диэн халаалар. Ото манна научнай биллэрэр көстө көрдөрөр тиэкистэр киирдилэр Үөрэнээччи учуонайымньыны научно-биллэрэр-көрдөрөр ис хоһооноох тиэкистэн араары үөрэниэҕэ. Дитин учебниктар хас биирдии салаалара ситиһиибитин сыаналанабыт, билиибитин бэрэбиэркэлэнэбит диэн бэйэни сыаналанар ыйытыыларынан, орудахтарынан түмүктэнэр. Манна үөрэнээччи тус ситиһиитэ, үөрүйэҕэ, сатабыла барыта, үөрэҕин билиитэ барыта туһуланар. учуоттанар. Бу үөрэ предметин үөрэтии түмүгэр тус сыһыаны хатаан этэр сыаналыыр. Ааптар итэр санаатын өйдүүр. Онно тус санаалаах, үбүлээн аахпыт айымньытын туһунан уһуктубут санаатын ис ту- сыаналаан үллэстэр курдук, уһуруйар курдук ирдэбиллэр киирэллэр. Ити үөһээ ахтан аһарбыппыт бэйэни сыаналаныы, атын киһи кыһалҕатын, иэйиитин ылынар кыахха тиэрдэр диэбиппит. Дьэ бу үлэ кэмигэр манна оҕо эмиэ ол оннук тугу бэйэтин тула иһинэн аһарынар. Кини бу бэйэтин сайыннаран бу кэрдиис кэмҥэ үөрэнэргэ үөрэнэр диэбиппит. Ол туһунан бу Галина Суперман бэйэ дьайыытын бу сыаналаныы, бэйэни сайыннарыы биир сүрүн ньымата буоларын бэлиэтиир уонна бу психологическай дьайыы кыра кылааска иҥэриллэрэ сөптөөҕүн ыйар. Ол эбэтэр бу бэйэтин бэйэ үөрэнэргэ үөрэнэн бэйэтин сайыннарбыт оҕо биллэн турар улахан кылааска таҕыстаҕына бу кини кыаҕа, кини алгыы ситиһиилээхтик үөрэнэригэр көмө буолуоҕа. Тиһигэ быстыбат үөрэхтээһин Тииги быстыбат үөрэхтээһин диэн тугуй? Тиги үөтүн тухары үөрэнэр диэн саха өһүн хоһоонугар этиллэринии, тиги тиигэ быстыбат үөрэхтээһин диэн бу киһи кыра оҕо эрдэҕиттэн оскуола иннинэ сааһыттан сааһырыар диэри үөрэнэ, сайда туруутун көрөр. Тиигэ быстыбат үөрэхтээһин үс көрүҥнээх. Ол оҕо оскуола ылар билиитэ киэпкэ киирбит, формальнай үөрэх буолар. Бу түмүгүнэн үөрэнээччи докумуон ылар. Оскуола тас өттүгэр эбии үөрэхтээн тэрилтэлигэр үөрэниитэ киэби таһынан үөрэ аҕа, неформальнай. Онтон оҕо дьиэтигэр тус бэйэтэ дьарыктанан иитиини-билиини ылыыта бэйэ дьаһанар үөрэ информальнай диэн буолаллар. Хайа баҕарар үөрэ биридимиэттигэр бу тиһиги быстыбат үөрэхтээһин үс көрүҥэ бииргэ тутулуннаана көдьүүстээх буолара хаарбахтаммат. Оҕо бу оскуола үөнэр кэмигэр кини үс көрүҥүн бары үөрүйэҕин, хатабылын баһылааһыны кэлин олоҕун устата үөрэниитигэр тирэх буолан билиҥҥи кэм ураты сыһыанар хайа да эйгэҕэ ситиһиилээх, атын дьону кытта этэҥ баайыылаах буолагар туһалыы көмөлөһүө. Дьэ бу манна олоҕуран биһи автордар баһалгы, учебниктары тэҥэ бэйэ ааҕыыта уонна Ыалынан ааҕыы диэн ааҕар кинигэлэри бэлэмнээбиппит. Бэйэ аҕыты кинигэ бастыгы чугаһа оҕо иһийэн олорон ааҕаргар туһуланар. Үөрэнээччи айымньыга уус-уран айымньы киһи дьайар сүдү кыаҕын ааҕыы эрэ көмөтүнэн толору туһанар диэн санааттан Алын үрдүкү дакылааска уруок көмүөр айымньыны ааҕыы анал түһүмэҕи бүтүн уруогу тиһиктээхтик анаатахха ситиһиллэр. Оччо оҕо сыыйа бэйэтэ ааҕар ааҕыыга тардыһар буолар. Ааспыт үйэ сүүрбэ сылларыгар Надежда Крупскайтан турар бу оҕо ааска ааҕыллыбыт кинигэ. киһи быранаалыгар үчүгэй интэриэһинэй буоллаҕына үйэ тухары хатанан хаалар. Онон бу кыра сылдьан ааҕыы суолтата аһары улахан. Киһи бары да билэбит бары бу кыра сылдьан аахпыт кинигэҥ эйиэхэ наһаа күүскэ дьайбыт буоллаҕына үйэн тухары ону өйдүү саныы үөрэҕи оҥостоҕун. Литература уруогар биһи барытыттан билэрбит курдук бу тэлэччи ааҕыы кыаллыбат. Бу уусуна литератураны уруокка уруогунан кэмнэнэри кэрэгэй дии. Ол иһин бу уруок тас өттүгэр ааҕыыны тэрии баар суол. Ону бу бэйэтэ ааҕыы Бу бэйэ ааҕыыта. Оҕо бэйэтэ ааҕан ону искэ буһаран, тус олоҕор дьону кытта сыһыана туһанар, сыһыаҥҥа туһанар. Ити эппиппит курдук бу түгэҥҥэ автордыын биир-бииргэ кэпсэтии олус истиҥ, аһаҕас быһыыга-майгыга барар. Бу Россия ааҕыы педагогикатыгар биллэр үлэлэрдээх Татьяна Полозова айымньылаах ааҕыыны тэриигэ икки түгэҥҥэ болҕомто уурулларын наадалааҕынан ыйар. Бастакытынан, үөрэнээччи олоҕун тус опытыгар олоҕуруу. Иккиһинэн, уруок кэмигэр ылар билиитин учуоттааһын. Билигин оскуола хайа баҕара предмет үөрэтиигэ оҕо тус дьарыгын тэринэн, билиини-көрүүнү бэйэтэ булан-талаан, ааҕан-көрөн иҥэриитэ ордук туһалаан методистар учууталлар да бэлиэтииллэр. Кылаастарынан ааҕыы диэн уруок кэми ырылар билиини учуоттааһын, кылааска барыллыбыт тиэмэни иһитэрии, чиҥэтии эбэтэр хатылааһын буолбакка, Ол билиинэ үлэ араас көрүҥүнэн кэҥэтии, дириҥэтии буолар. Уруйааччылыын көрсүһүү. Оҕо алын кылааска ааҕар айымньытын ааптарын кытта көннөрү киһи курдук санаабатыттан киниэхэ сыһыана ураты буолааччы Онон учуутал ааптары кытта көрсүһүннэриигэ көрсүһүннэриитэ оҕо саас умнуллубат долгутуулаах түгэнэ буоларын быһыытынан көрсүһүүнү кэмигэр хатабыллаахтык тэрийэрэ наада. Үөрэнээччи уһуйааччылыын сирэй көрсөн, кэпсэтэн, ыйытыы биэрэн, санаа атастаһан, ааҕааччы быһыытынан үүннэрэр үүнэр. Холобур, Оннук көрсүһүү кэнниттэн үөрэнээччилэр бу ааптардар айымньыларын эккирэтэ сылдьан аахпыттара, уларса сылдьан уруокка айымньыларын билсиһиигэ ураты сыһыанан чугастык ылыныллара баар суол. Ону бэйэҕит учууталлар да билэн олорор буолуохтааххыт. Методистар бэйэҕитин тэрийиигэ литературнай уонна Уус-уран художественнай түмэллэр кытта бииргэ үлэлээһин суолтатын бэлиэтииллэр. Манна өссө уус-уран айымньыга олоҕуран уһуллубут киинэлэри туһаныы сөптөөх диэбит. Бэйэ ааҕыыта бэйэ ааҕыыта ааҕар кинигэ иккис чааһыгар литература оонньуута Литература оонньуута киирэр. Бу кылаас аайы оннук баар. Ол аата алын кылаас оҕотунтан биһи бары билэбит. Сүрүн дьарыга үөрэх да буоллар, кини эмиэ биир саамай сөбүлүүр дьарыга оонньуу буолар. Дьэ ол иһин дьэ бу кинигэ ааҕар кинигэ барыта айымньы буолбакка литературнай оонньуулар диэн оҥоһуллубута. Холобур ойуулары айымньы ис хоһоонун сааһылаа, ойуннан айымньыны таай, таайбараҥ, викторина, онтон да атыттар. Быт кластан класска уларыйан уустугуран иһэр. Оҕо сыыйа дьэ бу оонньуулары оонньоон бэйэтэ ааҕарга уһуйуллар, кинигэ аттаттарар, кинигэни сыаналыы үөрэнэр. Уус-уран литература иитэр-үөрэтэр кыаҕын муҥутуурдук туһанар сорук төрөппүт, учуутал, библиотекарь иннигэр туруоруллар. Оҕо Ааҕарын тэрийиигэ түмсүү наада. Бастатан туран, литература учууталлара, төрөөбүт, нуучча, омук тылларын учууталлара түмсэннэр, иккиһинэн литература учуутала уонна библиотекарь, үсүһүнэн төрөппүт уонна учуутал, төрөппүт уонна библиотекарь. Дьэ бу түмсүүлэр ааҕыы тула биир өйгө санаа кэлэн ааҕааччыны иитиигэ туһааннаах үлэни эриэллэрэ тэриэллэрэ кэрэхсэнэр. Дьэ оҕо дьиэтигэр тус бэйэтэ дьарыктанан итинник иитиини билиини ылыыта бэйэ дьаһанар үөрэҕэр диэтибит. Онно анаан Алгыы Гыалынан ааҕыы ааҕар кинигэ ананна Түөһэ этиллибит концепциябыт ыйыллар уон ытык өйдөбүллэр тэн биирдэстэрэ ыал буолар. Ыал оҕону иитиигэ суолтата, оруола биллэн турар, улахан, уол туһунан ону биһи хаарбахтаабаппыт Ыалынан ааҕыы кинигэҕэ айымньылар ыал олоҕун онно баар сыһыаннаһыылары таарыйаллар. Ол этэр айымньылар оннук ис хоһоонно айымньылар манна киирдилэр. Холобур бу Валентина Овсеева Аптаах тыл Манна оҕолор биир ыал кыһалҕата арыллар. Ону дьикини бу ол онно ол хайдах баһаарылларын бу айымньыга үрдээх үчүгэйдик ары этил кэпсэнэр. Дьолбут уунан кэпсэтии эмиэ оттон оҕоҕо кини өйүгэр санаатыгар улахан куолталанар. Дьэ ыалынан ааҕы кинигэҕэ айымньылар Ры, хайдах ааҕабыт? Бастатан туран, айымньыны бииргэ ааҕыы ол кэнниттэн кини туһунан сэһэргэһии туһалаах буолуо. Дьиэ кэргэҥҥэ айымньыны ааҕыыга анаан дорҕоонноохтук ааҕыы киһилэрин тэрийии кэрэхсэбиллээх дии саныыбыт. Оҕо кыра эрдэҕинэ Төрөппүтэ, онтон улаатан баран оҕо дьонугар ааҕар үтүө үгэһин сөргүтүү, олохсутуу улахан көдьүүстээх буолуо этэ дии саныыбыт. Ол это бүгүҥҥү төрөппүт үлэтиттэн дьиэ-уот кыһалҕаларыттан быыс булан, холобур, кыра кылаас оҕотугар аҕайан мүнүүтэ даҕаны бу ааҕыы киэһэлэрин тэрийэрэ наһаа улахан туһалаах буолуо этэ. Бирдилээн маннык ааҕыыны өрө тутар ыаллар уопуттарын болҕомто ылан, нэһилиэккэ билиһиннэрии үлэтэ ыытыахха сөп. Учуутал төрөппүтүн уонна библиотеканы ситимниир киин буолар. Ааҕыыга биир сүрүн түһүмэҕинэн кинигэни талыы буолар. Чинчийээччилэр ханна баара кэмҥэ ааҕыллар уонна ааҕыллыахтаах айымньылар баалларын бэлиэтииллэр. Бу классика. Ааҕааччыны киһилии сиэр-майгы өттүнэн иитэр аналлаах. Аан дойду литературатын бастыҥ айымньыларын ахсааныгар киирбит уус-уран айымньылар. Маны таһынан төрөппүт оҕоҕо холобур ханнык баҕарар кинигэни ааҕарыгар кинигэ киириитин уонна аннотациятын ааҕар үөрүйэҕи иҥэриэн наада. Ону таһынан оҕо бэйэтэ бу сааһыгар сөптөөх кинигэни булан ааҕа үөрэниэхтээх. Өйдөөбөккө эбэтэр астыммакка атын уустук оҕус кинигэни ааҕан кини ааҕыыттан тэйиэн, аһыллыан сөп. Ааҕыга улахан уолта ууруллар. Ааҕыы учуутала диэн көрөллөр, дойду үрдүнэн ааҕыы сылын биллэрэллэр. Бу курдук эһиэхэ эмиэ кыраттан аҕалаан холобур оскуолаҕа ааҕыы нэдиэлэтин, ааҕыы ыйын, сылын биллэриэххэ сөп. Ааҕар кинигэлэр иккиэн учуобунньуга кытта иһитимнээхтэр. Ол ситиибитин сыаналанабыт, билиибитин бэрэбиэркэлэнэбит диэн салаа киирбит ыйытыыларга, сорудахтарга киирэр. Холобур бу. Бэйэ аҕыты кинигэттэн Егор Макаров тураах кэпсээн ааҕан баран, тураахтар тустарынан өссө тугу билбиккитин кэпсээҥ. Бэйэ ааҕыта кинигэттэн Аким Кондратьев буруйдаммыт айымньытын туһунан кылга, кылааска кэпсээ. Ыалынан ааҕыы кинигэттэн Григорий Данилов ойуурга сылдьан, Егор Макаров хонууттан балыктааһын айымньыларын ыйытыы, айымньыларынан ыйытыыта толкуйдаа уонна онон бөлөххө кэпсэтиҥ. Эбэтэр Тыгын Дархан туһунан бэйэ аҕыты кинигэтиттэн аахпыккын кэпсээ Бэйэ аҕыты кинигэттэн Андерсон куһаҕан кусчаан остуоруйа сканбордун таай ааҕааччы титэрээтигэр бу остуоруйаҕа сыанабыллары хоруй. Бу курдук бэйэ дьаһанар үөрэҕэр литературнай бэйэни үөрэхтээх суола-ииһэ киэҥ Түмүктээн эттэххэ, литература ааҕыта кэмпилиэк норуот үйэлэргэ иитиэхтээн кэлбит ытык өйдөбүллэрин, төрүт дьарыгын, билиитин, култууратын иҥэриигэ стандарт түмүк ситиһиилэрин хааччыйыыга туһаайыллар уонна сүрүн үрдүкү оскуолаҕа оҕо ситиһиилээхтик үөрэнэригэр, сайдарыгар олук уурсар биридимиэттэртэн биирдэстэрэ. Күндү учууталлар, айымньылаах үлэһитир ситиһиини, олоххутугар дьолу баҕарабын. Махтал!